Бу бишенче китап Туган ягым кышлары балалар бакчаларында настольный китап, өстәл китабы Татарская кухня, татар халык ашлары. Бөтен мондагы ашауларны без үзебез пешердек. Безнең классиклар бәләнешәр еллар дип тора. Мөхәммәд Мәгдиев, Илдар Юзеевлар, алар томниклары да чыкты, Алар тик тора. Нурмаркет дигән кибет, китап кибете бар иде Казанда. Озак вакыт сатылмыйча яткан китапларның бәясен хәтта 10 сумга төшерәләр иде. Мин шул язучыларга прям кычкырасы килә, ник алып халык арасына очрашуга йөрмисез? Ул бит 10 тәңкә генә тора торган түгел. Әле менәм дә тора иде безнең э, бесплатно, бушлай дигән бик күп китаплар тураттык. Ә менә татар әдәбиятына шундый җиңеллек бирә торган, рәхәтлек бирә торган әсәрне язучы авторлар бармы? Зифа үпкәләсә дә, үпкәләмәсә дә, Ул мәхәббәт романнары, җиңел укыла торган. Базарда хәзер арзанга гына менә шундый шамаиллар бар, догаларны хата белән язылган. Мин моны инстаграмга менә шушындый дежурный күрсәткән моментны куйган идем, ул просмотр ярты миллион булды. Исәннәрмесез, саулармысыз, Әйче проекты сәламли сезне Чаллыдан, минем туган ягым. Казанда дөнья кадәр әйбер төшергәнебезне инде сөйләдем, кайбер проектларны сез инде күрдегез. Инде килеп җиттем Чаллыга. Монда да шулай ук күрсәтерлек кешеләр, күрсәтерлек матур әйберләр җитәрлек. Менә бер адым ясадым да һәм килеп э, чыктым менә шушындый бик матур җиргә. Бу Чаллыдагы татар кибете. Монда нәрсә генә юк. Менә минем артымда китаплар да бар. Әнә теге якта шамаилләр дә бар. Әнә теге почмакта футболкалар да бар. Менә монда балалар китаплары бар. Җаның нәрсә тели, менә татар кешесенә монда рухи азык та табарлык һәм башка төрле үзенең күңелен канәгатьләндерерлек әйберләр бар. Ләкин сорау туа, бүгенге глобализация шартларында һәм бөтен нәрсә маркетплейсларда булган чакта һәм кешенең милли әйбергә кызыксыну бәлки сүрел, сүрелү бәлки сүрелү бар дип бәлки ялгышлык та булыр. Бәлки чыннан да ниндидер күтәрелеш бардыр милли өлкәдә. Менә шушы сорауга җавап алу өчен мин килдем шушы татар кибетенә бүгенге шартларда шәһәр җирендә татар кибете һәм татар товарлары белән эшли торган кешеләр бүген ничегрәк яши, татарга нәрсә кызык, нәрсә кызык түгел, шушы сорауларга без җавапны нәкъ менә шушы репортажда табачакбыз. Асыл апа, ә сөйләшик әле шушы кибетнең чишмә башы турында, чөнки мин үзем Чаллы егете, менә мин үземне белә башлаганнан бирле сезнең кибетегезне дә беләм. Менә Миңа иненчә 33 яшь, ә бу кибеткә ничә яшь микән? Үземә кызык. Яшьтәшләр микән, юк микән без? Бу кибет синнән яшьрәк, 20 елдан артык инде безнең эшли башлаганга. Без 105 универсамда, 105 универсамда эшли башлаган идек. Ул вакытта 5 квадратный метр иде. Безнең кибетне скворечник дип йөртәләр иде. Әйе. Менә Аллага шөкер, шуннан бирле эшләп киләбез. Бездән инде татар китабы сатып, Кем яши дә, кем акча эшли дә, кем байый дигән сүз не әллә ничә кеше әйтте, бик абруйлы кешеләр әйтте. Аллага шөкер, без исән-сау яшибез, безнең эшебез дәвам итә. Менә традиция буенча дип әйтимме соң инде, эшнең дәвамы булгач, ул Булган эш дип атала бит инде. Була торган, барып чыккан эш дип атала. Асыл апа, ни өчен нәкъ менә милли өлкәдә үзегезне сынап карарга булдыгыз? Чөнки бит инде ризык та сатып баеп була, баеп түгел инде акча эшләп була иде. Башка төрле юнәлештә каян килә нәкъ менә шушы милли? Чөнки сезнең кебекләр Чаллыда бик әз бит. Юктыр да ул, әйме, менә шушы милли өлкәдә шулай озак еллар үзен сынаган эшкуарлар.
Беләсеңме, әйе, мин э, беренчедән бик тырыш кеше. Мин бу сорауга гел үземә җавап бирәм инде. Менә безнең бит инде Чаллы, КАМАЗ, КАМАЗ запчастлары сатсам, мин кем булыр идем? Бәлки, әйе. мин миллионер, миллиардер булыр идем дип, менә тырышлыгым дип. Аннан мин бу уй миңа бик озак башта әйләнгәч, КАМАЗ запчастлары сата торган кибеткә кереп карадым. Мин монда эшли алырмын микән дип, менә кызык әйбер инде бу. Юк, минеке түгел. Менә миңа яшәргә җитә, Аллага шөкер. Э, бу минеке. Менә бу бит иң беренче эшеңдән э, акча эшләм дип түгел, ә күңелеңә менә яраткан әйбер булып эшең шундый булса, хобби булса, Эшләргә рәхәт, яшәргә рәхәт. Алсу апа, ә нинди кыенлыклар белән очраштыгыз э, кибетне ачкан вакытта? Гомумән товар бар идеме, әллә товарны бик авырлык белән эзләргә туры килә идеме ул заманда? Бу бит инде Безнең- 2000 еллар башы булып чыга бит, Бу әйме? инде әйе, бу 99 ел булган. Ә. Ул вакытта безнең э, татар китаплары гына сата башлады. Ага. Китап өч сум ие, өч сумга алабыз, биш сумга сатабыз. Ул вакытта ике сум, ул вакытта да ике сум күп акча түгел. Берәр машина китап алып кайтабыз, чират торып алып бетерәбез. Анда инде ул зур акча эшләү түгел инде. Ниндидер оборот буладыр, ул бит аны күтәрергә кирәк, тошырга кирәк. Алиф Нурабиянга рәхмәт, ул менә бөтен өчен анда үзең генә түгел бит әле. Үзең синең эшнең кухнясы да бар. Аны алып барырга да кирәк. Аннан эшне башлаганда Бездән түбәтәй сорап килә башладылар. Шәһәрдә ул әйберләр юк иде. Мәчетләрдә бер-ике түбәтәй. Аннан соң матур итеп түбәтәйләр эшли башладылар, калфаклар эшли башладылар. Һәм шуны без әкрен-әкрен берәнтекләп җыя башладык. Аннан дини әйберләр сорый башладылар. Һәм менә шулай эшли торгач, бервакытны кибетләрдә Тукай китаплары бетте. Ничектер ул бит Татарстан китап нәшриятләрендә, шундый хөкүмәтнең нәшриятләрендә план буенча бара. Белмим, ни өчендер ул бер ике ел кита, Тукай китабы булмады. Безне сүгәләр инде. Иң беренче нишләп юк, чынлап та татар китабы сатасың икән, ул Тукай иң беренче булырга тиеш. Әллә ничә төрле олыларга, балаларга, рус телендә, татар телендә булырга тиеш. Мин аннан соң авторский права дигән әйбер бар бит инде, шуны өйрәндем дә, Беренче тапкыр, бу 2010 еллары бугай, китап чыгарырга булдым, беләсезме? Ул китап Тукайның әкиятләрен ике телдә, менә бөтен законлы итеп инде, художник, рәссам рәсем ясап, шул китапны чыгарып, Әйбәт кенә саттык. Ә сез автор хокукларын кемнән алдыгыз? Э, э, авторский бүн хокукны бер кешедән дә алмадым. Кеше үлеп 50 ел вакыт үтсә һәм аның э, наследник, русча әйтәм инде, наследниклары булмаса, автор хокукы белән кулланып була икән. Теләсә кем ала, Теләсә эшли кем ала. ала ала, кулланып була. Ә Тукайның үлгәненә бит инде әллә ничә ел Әйе, үткән, әйе, 100 әйе. еллап. Аның дәвамчысы юк, шуңа күрә моны э, курыкмыйча кулланып була. Э, мен- Моны белештем инде мин, бөтенесен законны, э, национальный э, тег- үзәк э, китапханәләрдән бөтенесен белешеп, шулай итеп Тукай китабын эшләдем. Сезнең башыгызны ашамасыннар өчен аннан соң. Э, Закон дигән әйбер дә бар. Әйе. Һәм, э, Мин Закон, теге русча әйтәләр бит, законопослушная Әйе, гражданка әйе, әйе, әйе. России дип әйтим булсаң инде. э, Лиш, тек артык проблема кирәкми бит. инде. Шулай шул. Һәм менә сөйли башлагач китап Ага. чыгару буенча хәзер минем 31 чыгарган китабым бар. Ого. Язучы түгел, Эшләгән кешегә эш бар бит ул. Мәсәлән, кемнәр менә Тукайны чыгардыгыз дисез? Тукайны чыгардым, Тукайның ике китабы чыкты. Әйе. Аннан соң оныгыма бер яшь булганда ничектер э, хайваннар турында матур китаплар чыгарасым киләдер, бер яшьлек балага. Бер кешегә әйтмичә сюрприз итеп оныгымның бер яшь туганына, аннан соң үзебезнең экземплярларга инде оныгым Каринага бер яшькә бүләк дип яздырып, русча татарчалы китап эшләдем. Бик матур чыкты. Аны без бик күп саттык, аның тиражы бик күп сатылды. Тик санны әйтеп күсию инде, но ул ул китапны без ел саен чыгарып, биш төрле китап чыкты. Аннан инде Карина әби мин инде бәләкәй түгел, мин зур кыз, бу китапны чыгармыйбыз диде. Беләсеңме, ул китапны Ә, һәрберсен унышар мең тираж белән чыккандыр. О, Әйе, икешәр субханалла. мең, шулай берәр мең итеп чыгарып, Аллага шөкер, Аллага шөкер, субханалла дип әйтәсем килә. Ме- Мин башта үземнең беренче чыгарган китабымны күрсәтәсем килә, ул Тукайның өч әкияте, русча, татарча. Менә Су анәсе, Шурайле һәм Кәҗә белән сарык. Аннан Тукайның шигырьләрен мәктәп өчен, балаларга куллану өчен Тукайның Туган телдән башлана инде бөтен шигырьләре. Тышын күрсәтегез әле тагын бер тапкыр. Димәк, менә шушы тышын сез үзегез рәссамын табып, әйме? Ясаттыгыз рәсемнәрне. Әйе, рәссам белән эшлим. Рәссамнарга таләпләрем бик зур, бик таләпчән кеше инде мин вакланам, дөресен әйткәндә. Кайбер чакта үзем дә вакланганыма үзем дә Аптырап бетәм, үземнән үзем ачуым да килә. Э, ләкин менә шушы теләпчән булуның результаты, нәтиҗәсе булып, матур-матур китаплар килеп чыккач, мин дөрес эшлим микән дигән нәтиҗәгә киләм. Э, бу китапның тарихы бик кызыклы. Минем э, Татар милли киемнәре белән хайваннар турында шундый матур китап чыгарасым киләдер. Һәм аның сәбәбе дә булды, оныгым Каринага бер яшь тулуга, мин моны секрет итеп бер кешегә дә күрсәтмичә, Каринаның бер яшь тулганына, үзебезнең берничә экземплярга монда инде яздырып артына, бу китапта язылмаган, Китап чыгардым. Каринның бер яшь тулганына чыккан китап бу. Без аны Каринның китаплары дип йөртәбез. Һәм ул әкрен генә биш китапка әйләнде. Менә с- мондый әйдә Кичерегез, кит. хәрбисенең тышын алса апа, Менә хәрбисенең. монсы да су астына сәяхәт. Шундый рәсемнәре матур. Ә рә- рә- кем рәссамы Алсу апа? Бер Монда кеше белән әйтсәгез. Гөлназ э, рәссамы худож э, художество мәктәбендә эшли. Бик матур итеп эшләде, шундый эшенә якын килде. Ә менә бу китап турында, бу бишенче китап, Туган ягым кошлары. Бу безнең э, балалар бакчаларында настольный китап, өстәл китабы дип э, әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки безнең Татарстан кошлары балаларга таныштыру өчен кыскача гына информация кошлар турында һәм бик матур фәтә э, бик матур рәсемнәре куелган. Асапа тагын бер тапкыр әйтик, бу сезнең үзегез чыгарган китапларыгыз, шулай бит? Бу минем үземнең чыгарган китаплар. Текстларын да үзем яздым, интернеттан файдаланып инде бөтенесе эшләнгән, үзем, үзем эшләгән китаплар. Һәм шулай ук менә татар халык э, татарская кухня, татар халык ашлары. Монда без э, фотограф чакырып, бүтән э, мондагы ашауларны без үзебез пешердек. Ого. Шундый матур бу китапны да бик халык бик ярата, аның дизайнеры менә бик матур итеп эшләде безгә. Шундый мин бик яратам бу китапны. Һәм халык бик яратып ала. Бәясе дә арзан. Менә быел әле чыгардык. Э, Карина әкият яздым әби дигән оныгым. Аның китабын чыгардык. Каринаның китабын күрсәтеп китәсем килә. Э, менә Каринаның китабы дип әйттем бит инде, Каринаның китаплары. Э, бишенче китап чыккач, Карина әйтте, әби, мин инде зур кыз, мондый китапларны бүтән чыгармыйбыз ди. Ә нинди китап кирәк аңа? Быел үзе әйтә, әби, мин әкият яздым ди. Сөйли сөйли аңлап бетермим. Кызым WhatsAppка җибәрә әле. Һәм тыңлап карадым, идеяләре матур, әкрен. Менә китапка чыкканда да менә боларны бөтенесен тыкит что ли дигәннәрне. Кызым әйдә монда сыймый сүзләре моны төшереп калдыр. Юк, әби, моны калдырыйк, пожалуйста. Э, шулай итеп, э, Аның белән бик матур итеп менә бу тешләрне дә аның белән э, ул уйлап әйтте. Вә Асылпа рәсемнәре искиткеч матур. Минем әле хәтта мондый сыйфатта эшләнгән китапны, татарча китапны күргән дә юк. А, Беләсеңме, мин эм, тагы бер кат әйтәм инде, бик таләпчән, мин менә күзләрен күрә. Мин менә китап чыгаручыларга бу инде секрет, бу секретны бәлки әйтергә дә кирәкмидер. М, Кеше эшләсен, кешенең эшләгән эшенең нәтиҗәсе булсын өчен әйтәсем килә. Рәссамнар өчен дә, иң беренче рәсем ясаганда, хайван ясыйсыз икән, кешене ясыйсыз икән, күзләренә игътибар итегез. Күзләр янып торырга тиеш. Чөнки тормышта да Линар, менә килешәсеңдер дип уйлыйм. Кешенең күзе янып тора икән, аның эше әйбәт бара, аның тирәсендә дуслары, туганнары һәрвакыт җыелышкан була, ул кеше бик бәхетле була. Алсу апа, ә менә шушы бүгенге көнгә чаклы кибетнең нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде? Авырлык.
Менә гел, мәсәлән, гел сүлпәнәйгән, сатуга карата кызыксыну беткән, кеше бик әз килгән еллар бар идеме? Бар, ул Бармы? период, период белән дә шундый бар. Менә хәзер әле менә хәзер утырабыз. Б- Бездә, бездә генә түгел, бөтен бөтен сату буенча шундый. Хәзер Валберислар, Озоннар, алар да бит инде бар, әйме. Аннан соң э, аренда зур инде, налог зур инде. Аның санап китсәң, Бик күп авырлыклар бар. Алып кайтасың, тиражны күбитеп аласың, остаток кала күбитеп. Аны яңадан бушка таратасың. Ул синең акча бит инде. Сатылыр дип алып кайтасың, сатылмыйча да калган әйберләр була. Һәр нәрсәнең үзенең авырлыгы, мин ничек дип әйтим, ул вакыт, андый гына авырлык үтә, иң мөһиме сәламәт булырга кирәк, озын гомерле булырга кирәк, э, гаилә дә тынычлык булсын, дуслык булсын, исән сау булсын бөтенесе. Иң бер мөһим әйбер шул. Ә ул авырлыклар, узгынча авырлыклар. Алсу апа, менә заманында, хәзер белмим, бар микән, юк микән, Нурмаркет дигән кибет, китап кибете бар иде Казанда.

Кайбер китапларны ун тәңкәгә калдыралар, список итәләр, ун тәңкәгә кала. Шундый калын теге хөкүмәт чыгарган китаплар, ими ун тәңкәгә калган, чөнки алар сатылмый, алар укылмый, низелмей. Мин шул язучыларга прямо кычкырасы килә, ник алып халык арасына очрашуга йөрмисез, ул бит ун тәңкә генә тора торган түгел. Менә либо кеше шул ни белән тынычлана, яра хөкүмәт чыгарды, ул бит чыкты, и все, шуның белән бетте дип уйлыйлар. Ә үзләренең китапларын, шул 10 тәңкәгә калып яткан китапларны мин җыеп алам да алып кайтам, мин теге теге якларга кайткан вакытта анда теге татар китаплары тоже башкорт китаплары, татар китаплары әҗиме. Һәм шул китаплар кызганыч 10 тәңкә булып ятулары. Алар шул әзрәк кызыксынып, китаплар өйләренә хәтта апайтып салып куйсыннар, бүләк итәргә, нитәргә димәсәң инде, но ун тәңкә булып ятырга тиеш түгел. Менә сезнең кибетегездә, мәсәлән, шундый татар китапларының ун сумга җиткән чаклары бармы? Без аны Әле менәм дә тора иде безнең бесплатно, бушлай дигән бик күп китаплар тораттык. Хәзер без алар, безнең алар 50 сум. Ну, сумга әйтмәдек инде. 10 сумга бирә башласаң, сдача табып булмый бит әле кешегә. Шуңа күрә без менә шундый әйбәт, әйбәт әйберләр, китаплар күрсәң, менә классиклар йота-йота, Фәтих Әмирхан Еники, аның инде аның турында әсәрләре. Ул миңа, аны инде кызлар, әйдә моны бушка өләшәбез, әйдә, ник, мин аның бәясен тоттым инде башта, әйме. Ну бит тузан җыеп ята, тавыш ала, урын ала. Күңелгә авыр булса да куеп, хит халыкка шушы бәягә булса да калсын дип әйтәбез, бар. Классикларын, без бит инде ул классикларын бөтенебез бергә, бөтенебез бит бөтен республика мәктәптә укыганда, мәктәп я вакытында укыган, аларны белгән халык ни өчен классиклар шулай тузан җыеп ята? Безнең классиклар Пеленшер еллар тик тора. Бу менә классиклардан Мөхәммәт Мәгдиев, Илдар Юзиевлар, алар томниклары да чыкты, име? Алар тик тора. Кешенең ничектер тормышка карашы үзгәрдеме? Аннан соң тормыш Минем малай әйтә инде, минем туганнан бирле бездә кризиста кризис, кризиста кризис ди. Шул кризистан котылу өчен кешегә любовный романнар кирәк, җиңел романнар кирәк. Укырга кеше шунда кереп китә дә, бөтен проблемасын онытып, шунда йөри инде, матур тормышта йөри инде. Менә бәлки шуның белән дә бәйледер инде. Безнең яшәешебез, яшәү принципы үзгәрде. Теге элек бит инде социаль ничек дип әйтим икән безне бит инде коммунизмга барабыз дип әйттек безнең уйлар икенче төрле иде ә хәзер иң беренче урында акча табырга кирәк яшәргә кирәк ничектер бәлки шуның белән бәйледер асыл апа шулай да менә безнең татар әдәбиятында менә мин чөнки үзем менә гел күзәтеп бара торган кеше дип мактанып әйтә алмыйм шуңа күрә сездән сорыйм ә менә татар әдәбиятында менә шундый җиңеллек бирә торган рәхәтлек бирә торган теге бер төндә укыла торган әсәрне язучы авторлар бармы

Бик күп кеше үзенә киңәш ала, ничектер үрнәк ала аннан. Үзенә күрә бер энциклопедия, яме менә тормыш энциклопедиясе. Әйе, гади генә. Менә гади телдә шундый матур итеп берсе белән берсе бәйләнеп әйтеп язылган. Халык минем иң беренче сүзем әйтә торган. Зифа татар халкын китап укырга өйрәтте. Менә Зифаның китаплары чыга акканчы, аның чаклы китапка тартылу беткән, кимегән иде. Аның өчен Нәбирәне укыйлар иде. Нәбирәнең менә бик күп саттык инде без Ә хәзер? Хәзер Нәбирәнең китаплары, ике китабы бар аның. Мәдинә апа Маликованың китапларын әйбәт кенә укыйлар. Гөлсинә Галимуллина Сабадан аның китапларын укыйлар. Гүзәл Галләмованың да китапларын әйбәт кенә укыйлар. Менә ул журналист, алар бу кызлар журналистлар. Алар инде бөтен язуның таләпләренә туры китереп язалар. Ой, тагы менә әйтәсем килә, Айгел Әхмәтгалиева түгел? Әхмәтгалиева турында. Чаллы кызы.
Чаллы кызы, ул Белеме буенча да һәм аның теле, теленең матурлыгын күрсәгез, китапларын язып тора. Ул инде безнең э, татар театрында э,
әдәби бүлек мөдире. бүлек мөдире дә булып эшли. Э, искиткеч теле. Менә хәзер яңа чыкты Альфира Кадырова, яңа язучылар чыгып тора. Рәвия Шайдуллина, менә Сәния Галимуллина, Галиуллина китаплар чыгып тора, әкрен-әкрен сатып торабыз. Ә былай халык Өлкән яшьтәгеләр әдәби китап укыйлар. Безнең кибетнең йөзе кашы булып хәзер яулыклар тора. Татар яулыклары күрәсеме? Бу безнең рәсем һәм безнең менә логотипны без монда яздырып чыгарабыз. Һәм мин инде ничек дип әйтәм, сатып алучылар егетләр килсә бигрәк тә. Үзегезнең менә бүләккә аласыз бит яулык. Рәхмәтемне яулыкка яздым, бирәм дип әйтегез дим. Э, егетләр бик сөенә-сөенә алалар ир-атлар. Э, яулыкларның сыйфатлары төрле, атласныйлар да бар, хлопок та бар. Менә әле хәзер генә кайтып җитәргә тиеш кашемир. Менә шуны көтәбез. Сөлгеләр чигәбез. Менә болар безнеке, безнең чиккән сөлгеләр. Оляпкычлар безнең үзебезнеке. Ә ничек инде сез үзегез өйгә кайтып чигеп утырасызмы? Пул белән име? Безнең э, вышивальный цех, Тимурның вышивальный цехы бар. Ул үзәк программист безнең. Бөтен э, язуларны, бөтен рәсемнәрне ул үзе разрабатывает программада. Ә, Аннан кеше дә безгә заказчик белән аны без э, килешәбез, согласовать итәбез һәм э, шевроннарда, э, организацияләр, рестораннарда гел әйберләр шигергә биреп торалар. Сезнең сатып алучының Шуны бер портретын сүрәтләсәк, Алсапа, кемнәр килә, кемнәр йөри, э, тасвирлый аласызмы? Шу шу әйтик уртача портретын сатып алучыгызның.
Безнең э, күрәсең бит, ассортимент төрлечә. Татар китабыннан башлаган идек, дини әйбер, түбәтәе, колфагы, э, татар яулыклары эшләтте хәзер, оляпкыч, э, чаллы сувениры. Шуңа күрә безнең ассортиментыбыз бик төрле булган шикелле, безнең сатып алучы да күп. Э, бик киң, таләпләре дә, алар үзләре дә бик күп төрле. Шул ук әби бабайлар да килә, балалар да килә, алар әле без э, фотография алып киләләр инде хәзер дәреслекләр, э, дәфтәрләр буенча. Һәм безнең чит ил кунаклары да килә, кытайлар да килә, э, Италиядән килгән кешеләр дә менә шундый төрекләр бик күп килә, үзбәкләр, шундыйчылар бик күп килә. Аннан Безнең инде бик яраткан сатып алучыларыбыз дип әйтим, җитәкчеләр. Алар беренчедән кыйммәтле бүләкләрне карыйлар инде, безнең бит инде сату әйбәт булсын, ансы яшерен батырын түгел. Алар аларга иң беренче аларның таләпләре кешедә булмаган әйбер, Сыйфатлы бәядән тормыйбыз. Ә менә э, аларга нәрсә кирәк? Аларга шоллы сувениры. Кемнән эшләтәсез? Каян табасыз э, андый осталарны? Осталарны эзлибез инде. Интернет, Аллага шөкер, интернет бар бит. Интернет белән бөтенесен кулланабыз. Аның белән менә хәзер Тимур белән Олия бик әйбәт шөгыльләнәләр. Олия кем ул? Олия ул Тимурның хатыны. Э, Тимур Олияның бизнесы киленем булып чыга.
Әй, Аллага шөкер, бик матур пар. Субханалла дип әйтеп куям инде. Хәзер менә кешене кибетне яшәтәм дисәң, ниндидер оригинальность булырга тиеш. Һәр кеше хуҗаның да, менә кибетнең хуҗасының да, директорының да һәм кибетнең дә үзенең йөзе булырга тиеш. Ниндидер үзенең бренд дигән әйбер булырга тиеш. Хәзерге вакытта менә Шамаилне күрсәтер идем. 27500. Бу алтын су йөгертеп эшләнгән пластик. Монда ике дога язылган һәм сәгате дә бар. Кыйммәт дип әйтә инде кайбер кеше. Э, ничек дип әйтәләр әле? Ашаган белми, тураган белә. Әйе, бөтенесен куша башласаң, бәясе әйбәт кенә килеп чыга, әле ташламалар да ясыйбыз. Бу менә кайдан, э, каян кайта торган, кем эшли торган бу? Бу Төркиядә фабрик, фабричный. фабрикада эшләнгән, бик матур, аның атлары да шундый матур итеп эшләнгән, әйбәт. Һәм э, аннан тагы бер әйбер, менә бу, бу шамаилларда, бу картиналарда догалар дөрес язылган. Без аңа гарантия бирәбез. Чөнки базарда хәзер арзанга гына менә шундый шамаиллар бар. Укып булмый. Догаларны дөрес хатасыз хата белән язылган. Ансы инде дога элгәч дөрес булса әйбәт бит. Ну, моның ише шамайларын сатылган бармы соң Алсу апа? Әллә сезнең йөзек кашы булып торамы кибетнең сатылмыйча ятып?
Кирәк кеше ала. Һәр товарның үзенең сатып алучысы. Алсу апа, сездән көнләшүчеләр бармы икән? Ничек уйлыйсыз? Чөнки бит инде уңышлы кешедән бигрәк тә бездә татарда бит инде ул көнләшү гадәте бар. Менә андый көнчелекне сизәсезме? Мин инде уңышлы дип без әкрен генә эшлибез, әкрен генә яшибез. Э, мин хәзер менә э, әйтәм бит, э, социаль сетләрне алып барам, WhatsAppта статуслар алып барам. Мин әле коз мәсендә сату оештырам, я мин берәр җирдә Казанда, я Омскида менә син җөрисең, син Рәхәтләнеп теге кайберсе әле гүләй җитәсең дип тә куя инде име. Мин анда инде мин үземнең чирләп ятканымы хәзер еш барган саен әзрәк инде авырып таласың анысын күрсәтмим анысы инде әйе аны инде минем сеңлем бигрәк тә апа күз тия күз тия менә бу инде үзебезнең өчен әйтәм Шул кеше көндәшкәнгә, я, я артыксызланып карагангадыр инде, кем белә инде, көндәшкән кеше көндәшсен инде, мин инде аңа игътибар итмим. Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә мине саклый, мин аңа ышанам, мин аннан сорыйм һәрвакыт. Шулай шул. Ну, Алсу апа, без сез безнең бит өлкәгез шундый, эшеңне күрсәтмичә эшләп тә булмый. Халыкка күрсәтмәсәң, ул бит акаен белә нәрсә барлыгын. Шуңа күрә сез теге үзегез аркылы бит кибеттәге бөтен әйберләрне күрсәтәсез. Мин беләсең, бер вакыйга искә төште. Менә безнең автомобиль тапшыручыга га тиеш, э, бәлки бу интервью чык Кайчы ул инде чыккан булыр. Бәтәч тәгәрмәч дип атала ул безнең. Менә ул журналистлар пары дип әйтимме соң Зөлфәт белән Чулпан. Мин әле күптән түгел аларда интервьюда булдым. Зөлфәт журфак бетергән егет, әйме? Ләкин тотты да ул журналистикадан автомобиль дөньяга күчте һәм хәзер уңышлы гына эшләп килә. Машиналарны бик яхшы белә, татарча бик яхшы сөйләшә. Бергә эшлибез тапшыру. Менә шуларның туена дип, алар мине чакырганнар иде. Мин нәрсә бүләк итәргә белмичә, мин әйтәм, акча бүләк итәргә кирәк һәм Татарча конвертка салып бирергә. Мин ул вакыт Чаллыда идем, килдем сезнең кибеткә, моннан конверт алдым. Һәм ә, Әлфинар абый дидегез бит, әйме, кассада? Әлифнур. Ә, Әлифнур, ә, мин сораганым, әйтем, сатулар ничек барасың? Ул көнне, көн ах- ахыры иде, менә сез өченче килгән кеше, ди. Мин шул вакытта шул кадәр мин әйтәм, йөрәгем, йөрәгем әрнеде, татар кибетенә килүчеләр шул кадәр аз микән? Ну, сез менә әйтегез, бераз оптимистик рух кертегез, ул кадәр әз түгел әле, ул көне генә бәлки шулай булгандыр, әйме? Өченче генә кеше килгән дип. Ә бер тапкыр да килмәгән менә көннәр бармы? Бер кеше дә бер кереп карамаган. Әле бары керәләрме карый? Кеше кереп карыйлар инде. Ул Алим Рабия ноль күрсәтә анда юме. Безнең бит вагай бер. Ул теге менә бер 100 тәңкәлек магнит сатып кына менә шуны шәй бер белән калган әйберләр була. Без ничек дип әйтим? Менә Минем чаклы тырышлык белән мин менә Зирәгә әйтмәдем, КАМАЗ э, запчасте сатып дип инде, име? Мин аңа кереп китсәм, анда да эшләр идем. Но моның чаклы күңел белән теге җанга рәхәтлек тапмас идем. Ә мин анда чынлап бәлки бик зур уңыш, күбрәк акчалар эшләгән булыр идем. Монда зур акчалар эшләп булмый. Дөресен әйтергә кирәк, зур акчалар эшләп булмый. Менә Тимурның үзенең аеры бизнесы бар аның, әкрен генә бара, Аллага шөкер, Алиянеке дә үзенеке бар. Э, монда шул җайга салынган көндәлеккә җитәрлек менә зур безнең выезднойлар, дидем бит инде күргәзмә сатулар эшлибез, шулар белән ничектер расходларны капларга, найләргә инде. Яшерен батырын түгел. Яулык сатканда, апа, бу яулыклар ничек матур итеп бәйлек микән дигән сораулар биргәч, мин хәзер яулык бәйләү серләренә өйрәнә башладым. Хәзер сезгә дә мастер-класс күрсәтәм. Аннан күргәзмә сатуларда мин һәрвакыт аларны мастер күрсәтү белән бәйләп барам. Халык бик ярата, бик рәхмәтле. Менә Хәзер менә ачык кофта белән мине Коръән ашына чакырганнар икән. Бөхет есть. Хәзер яулыкны алдым, өч почмакладым. Игътибар итегез, тискәр ягы белән куйдым, бүкләдем. Һәм аны мин шиеп куям. Бошыма әкрен генә итеп, менә шушылай шиеп куйдым. Һәм тагы игътибар. Менә бу яулыкның икенче ягыннан әкрен генә башны чыгарабыз.
Особо сез кая якка чыктыгыз?
Хәзер ошыкма. Менә. Минем түшем дә капланды. Яулык матур итеп булып ничектер образ да ясап куйды, чәчем дә капланды.
Буның бер атамасы бармы? Бу яулык чөюнеңме? Моның бер атамасы да юк. Мин менә Инстаграмга менә шушындый дежурный күрсәткән моментны куйган идем. Ул просмотр ярты миллион булды. Бик күп отзывлар килде. Ярты миллион просмотр алган мастер-класс бу. Алсу апа, бәлки шушы видеоны да ярты миллион кеше карагач, бер миллионга тулачак, Алла бирсә, сезнең мастер-класс. Амин, амин. Асаф, ә үзегез турында да кыскача гына сөйләп китегез әле. Менә тумышыгыз белән сез кайдан һәм менә шушы милли өлкәгә мәхәббәт каян килә? Кем тәрбияләде микән сезгә менә шушы милли хисләрне? Мин үзем Алабуга районыннан, Илмәт авылыннан. Кайсы авыл?
Илмәт авылы. Ә, Илмәт, әйе. Илмәт авылы.
Алабугада укыдым, пединститутта. Минем әти-әниләрем мәрхүм инде. Әни безнең менә ул шигырь уйлап таба бели сразу. Берәр нәрсә булса и ул бик мин менә мәктәптән библиотекадан китап алып кайтам, ул аны иң беренче ул укый дери. Шундый менә китап җанлы кеше иде. Аннан китапханәдә эшләдем дә инде татар китаплары без анда сатуда оештыра башлаган иде. Юк икән, аңлап, менә шулай дип әкрен генә ничектер үзеннән үзе кереп китте. Ә хәзер чынлап та без менә сөлгеләр чигәбез, ничектер Үзебез өстибез, ассортиментны киңәйтәбез. Шулай итеп, әкрен генә инде минем кызым, улым бар. Тимур Чаллыда, кызым Казанда яши. Ә кызыгыз кайсы өлкәдә эшли? Кызым, кызым психолог булып эшли. Гаиләсе юк әле, ә улымның ике Кызы бар, ике оныгым бар. Бик яратам оныкларымны. Алар белән, алар үзе аеры бер дөнья. Әмма менә искә төште, Карина турында әйттегез бит, ул кечкенә чакта Әй. аңа атап сез ә, китап чыгаргансыз. Ә менә олыгая төшкәч, бераз э, яше арткан саен менә шушы яшькә туры килә торган тагын китаплар чыгара алдыгызмы сез? Әллә андый Каринагныкы юк, Карина менә Каринагның гына чыгара алмадым. Анда Ничектер, хәзер бит балалар икенче төрле. Минем уйлау икенче төрле. Шуңа күрә һәр кеше үзе булдыра алган эшне генә эшләргә тиеш. Мин аны эшләп чыга торган түгел. Шуңа мин аңа тотынмыйм да. Ә менә Карина белән ул безнең бик скромницарак иде. Теге тыныч кына, үз җаена гына йөри торган бала иде, әкрен генә. Аңа элегрәк роликлар, менә без аның белән клиплар, монда рекламировать итәргә без постоянно әйберләр төшерә идек. Башта инде ул бер утырып җылый идек. Әби, мин моны төшмим дип. Аннан инде шундый матур итеп кенә инде бер бер ун тапкыр монтаж белән чыгара идек. Ә хәзер менә бер бер елга якын Мин аңа әйтәм, кызым, менә шушылай итеп төшерге. Әби татарча гына әйбәт кенә сөйләшә. Хәзер Аллага шөкер, адымнарда укый. Әле отличница булырга тырыша. Әйе, Алла бирсә, Алла бирсә, ударница булып барадыр, бер ике дүртлесе генә чыгып бара. Әби, аңладым. Артист. Мин аңа, мин аңа шаккатам, ул аны каян уйлап таба, менә бергә шөгыльләнгәч, ничектер ачыла бала. Ярый, Алсу апа, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Линар, менә әйтәсе килгән сүзем. Без монда менә татар лыкны күтәрергә, татар, без татарлар яшәсенгә тырышабыз Чаллыда. Мин, минем эшне дәвам итүче улым Тимур тырыша. Һәм мин карыйм, Ленар дигән Чаллы егете Мәскәүдә нинди матур итеп э, үзенең татар блогын алып бара. Шундый егетләр барында, безнең дәвамчылар барында, Тимурлар, Линарлар барында, Алла бирсә, Алла бирсә, татар теле яшәячәк, татар халкы яшәячәк. Амин.